Җәмәгать бүген 25 нче апрель. Менә минем э, үзегез беләсез татарларга татарча дигән фәлсәфи э, культурный программа кебек алып барам. Шуның өчен сөйләшү теманы башлар алдыннан сезгә Тагын бер кат үземнең э, алфавит турында әйтеп китәм әле. Менә бу э, хәрефләр ничек язылырга тиеш? У хәреф өстенә тамга. Телефон өчен инде болар. Телефон, ноутбук өчен. Х хәреф өченә тамга куйсаң, һе. У хәреф өстенә тамга куйсаң, үгә әйләнә. Кирилл хәрефләре дип уйлыйк инде монда. Компьютерда, телефонда хәзер алар бар җирдә инде кулланыла. Э, таң калкыйсаң, әгә әйләнә. Н, таң калкыйсаң, ңага әйләнә. Ш, таң калкыйсаң, Тамганы өскә куябыз һәрвакыт. Һәрвакыт тамгалар өскә куелып барыла. Чык әйләнә, О, өг әйләнә, Ж тамга куйсак, җык әйләнә. Менә нәрсә өчен шуны язам, инде бу бөтен төрки халыкларга кулланырга мөмкинлек бирә. Клавиатура, телефон, ноутбук, планшет, компьютер. клавиатурасы өчен. Солтанов вәкил Казан. Менә кемгә кирәк моны э, төшереп ала аласыз, э, яза аласыз. Алдагы тапшыруда мин инде э, менә мондый вариантын да язган идем. Вот. Киләчәккә хатлар сериясеннән, әгәр дә кемгәдер аңлашылмаса, моны э, карарга, э, кабатлап укырга мөмкинлек бар. Менә монда күрсәтелгәне безнең олы хәрефләр, кече хәрефләр, у хәрефе, у хәрефе, х, ә, ң, ш, о, ж. Вот. Бу вакытта инде мин аңлатманы телдән дә бирдем. Э хәреф өстенә тамганы куймасаң да була, э яңгырашы буенча әгә якын. Вот. Монда язу үрнәкләре. Бу безнең инде былтыр июль 10 июль аенда ук э, тапшыруда күрсәтелгән әйберие. Хәзер бүгенге сөйләсе теманың э, основноена күчәм. Нәрсә э, турында сөйләмәкче идем. Менә гармун ремонтлаганда

Вот. Менә шушыннан башланды. Мин э, моны тиз генә кечкенә кәгазьгә схемасын яздым үземчә. Бу безнең э, татарларга бер кирәкле корал формасында э, тапшырыла. Вот. Нәрсә булырга тиеш? Безнең резонатор өчен э, өстәл шикелле әйбер булырга тиеш. Резонаторны менә бу резонатор дип атала. Менә бу безнең Кулдагы әйбер резонатор. Менә ишек, ишек ягын күрсәтәм, тышкы ягын күрсәтәм. Вот. Ни, э, бу план кәгазьне алдым да мин, монда яздым нинди материаллар, ничек ясалырга тиеш, э, ничек э, эшләргә тиеш, бөтенесе менә шу схемадан башланды. Схеманы хәзер алып куябыз, тим, э, безнең бит инде эшләнгән эш э, күз алдында, хәзер эшләнгән эш турында сүз башлыйбыз. Вот. Пока резонаторны э, алып куйганчы ничек эшләгәнен күрсәтеп алыйм әле. Менә монда э, резонаторның үзен генә дә куярга була. Үзен генә дә куярга була. Ике тишекле булганда сразу ике тишекне монда Куябыз, нинди тавыш килә, э, кирәк, э, монда линиялар куелган. Менә бу э, сызыкка туры китереп ике башын куябыз менә бу линияга. Вот. Ә планкларның тишекләре туры килсен өчен монда тоже аркылы э, сызым сызылган. Э, монда э, стрелка куелган кызыл итеп. Мәсәлән. Тавыш. Ә безнең корал инде основной корал менә шушы. Бу э, основной корал. Моны өстәлгә беркетеп куйдым мин изоленты белән шуып йөрмәскә э, әз генә. Монда чокырда утыра ул. Аны включай итәбез. Менә, мәсәлән, монда бу коралда сезгә күренми, менә мин аны хәзер борып куям сезгә күренер өчен. Менә. Б минус бер якка минус 4, икенче якка минус 10. минус ноль даже күрсәтте менә бу юлы бу бу менә монда безнең э, бу гитаристларга чит ил кешеләренә куелган а б с д е ф ж безнеңчә э, э, урысча дип әйтик инде вот а ляга туры килә б сига с дога до ре ми фа соль ля си шушлай тәртибе Вот. Монда язып куйдым. Э, Жати внутренний голос. Әгәр дә без кыс, кысканда, аска төшергәндә э, внутренний голос, эчке яктагы тел уйный. Вот. Төшергәндә менә бу тышкы яктагы тел уйный. Менә бусы инде э, язмача аңлату. Бу пластина өстенә, бу өстәл, рабочий өстәл өстенә эшләп куелган э, эшләп куелган минем э, язулар. Менә кулда тотам кечкенә генә пластина. Күрәсез, монда да шушук, шушук рәсем төшерелгән. Ни өчен? Әгәр дә без менә бу тавышның икесен бер юлы түгел, ә башта берен, берсен, аннан икенчесен э, настрой итәргә тиеш. Вот. Кырып настрой итәргә. Бүген кыру турында, настройка турында конкретно э, шкалап күрсәтмим. Башка көнне специально аңа э, эш, эш башлагач, даже бүген икенче язмамда күрсәтергә мөмкин. Вот. Настройка вакытында беренче рәтне, мәсәлән, э, бер төрле настройга икенче рәтне икенче төрле настройга алып барырга тиешбез. Менә мондый э, язу башта э, менә мин язып чыктым. Менә шу рәтләрдә бүгенге состояниесе, һәрбер телнең яңгырашы. Аннан инде без кыргыч алып, специально э, инструментлар алып, аны э, рәтләрен һәрбер рәтне стройга кертәбез стройга кертәбез инде э, менә шушы прибор белән ә бу э, пластина ни өчен безгә кирәк икән мәсәлән бер тишекне капларга без аны салабыз да куябыз шул шул ук тишникне э, мәсәлән э, бу яктагы рәтен э, тикшерергә тиешбез Вот. Аерым, аерым. Шушындый ук сызыкка туры китерәбез. Вот. И тагын шундый ук хәл күтәреп, төшереп тикшерәбез. Конкретно бу кусок дибез инде бу планканың бер кисәге менә бу планка дип ряд дип аталсак монысы бер кисәге э, ничек яңгырый шуны күк прибордан карыйбыз вот и кирәк булса икенче ряд ә икенче ряд кирәк булса болай итәбез әйләндереп куябыз бу э, подложканы дип әйтик инде икенче рәтен менә бу арттагы рәтен э, куябыз шуш тишек өстенә менә и э, планканы китерәбез именно бу ягыннан карыйбыз инде бу юлы Вот, менә бу сызыклар буйлап э, рәткә китереп куябыз. Шуннан тагын тавышы тикшерәбез. И шулай итеп тәртипләп һәр берсен э, куеп тикшереп чыгабыз. Бу рәтне дә, бу рәтне дә. Ягъни бу рәттә безнең Ничә була инде? Бер, ике, өч, дүрт, биш, алты, җиде, сигез, тугыз, ун, унбер, унике. Унике, кайбер резонаторлар унөчле була инде. Эчке яктагы резонаторлар менә бу уң як рәттә. Вот. Тәртипләп без инде эчтән, мәсәлән, бу дүртенче резонатор дип атасак, монысы өченче, монысы икенче, монысы беренче резонатор. Вот. Шуның өчен без инде һәрбер резонаторны алып, шушында нигә куябыз? Дүртенчесен, өченчесен, икенчесен, беренчесен. Тикшереп, настройки ясап, э, без инде э, эшләргә тиеш. Э, резонаторга менә шушындай строительный скотч ябыштырабыз, язып барырга буталмаска. Ни өчен дигәндә, строительный скотчны яңадан э, тиз генә аны ышкындырып алып, э, атырга мөмкин. Җайлы. Вот. Бу Э, эш тәртибе менә шушындый. Өстәл әзер, эшли, э, сезгә күрсәттем. Хәзер изоляторны алып куябыз онга. Озакка сузмыйча гына бу пластинаны алып куябыз. Вот. Нәрсәләр ясалган? Э, мин инде ничек эшли Аскы ягын күрсәтәм сезгә. Аскы ягын приборны да алып куябыз. Вот, хәзер безгә миша итмәскә тиеш ул прибор. Менә монда безнең э, крол, крол өстәл. Өстәлдә ике тишеге бар инде, сызыклар, планнар, язылган, эшләү тәртибе, өске ягын күрдек без. Вот. Хәзер аскы ягына күчәбез. Аскы ягына күчәр өчен менә монда специально гайканы сүтә торган урыны бар. Вот. Менә безнең шундый ней эш тәртибе. Менә без аны хәл күтәрдек. Менә. Нинди матур итеп эшләнгән. Бу кожа э, күн дип әйтик инде, ни өчен кирәк? Бу кожа э, Яхшылап кысып куярга. Тишекләренә һава чыкмасын өчен кире кадакларын үз урынына тыктым мин монда. Ягъни, болай гына өстеннән капласаң, бу тишекләрдән һава чыгып, компрессия кими. Компрессия кими. Вот. Әле э, мин уң якның дүрт планкасын күрсәт, ә дүрт резонаторын күрсәттем. Монда ике тагын резонатор күрәсез. Сул, бу инде сул кулыныкы. Боларын да шулай ук аласың, Сүтеп, әкрен генә шушы өстәл өстендә тикшерәсең, кире беркетәсең. Менә шул. Аның эше шундый. Хәзер нәрсәсен сөйлим. Менә монда бер ни бар. Кыса торган урыны. Бу регулировать ителә. Ике гайканы гына бушатасың, болай өскә, аска регулюр ителә, потому что нинди гармун галәгә, бер гармунның бу урыны калынрак булырга мөмкин, икенчесенең кечерәк, шуның өчен, ә монда прижиматься ителергә, кысылырга, әйбәтләп тигезгә ятырга тиеш, дип тигез ятырга тиеш. Менә Менә бу даже мин жәлләмәдем, итальянский кожа, мада ин Италия дип язган. Яхшы чиста кожа куйдым. Аны инде момент клее белән клейләдем. Менә шулай итеп, менә мондай бу ягыннан эләктерәбез. Вот. Бу ягыннан эләктерәбез. Икенче ягыннан эләктерәбез. Вот. И безнең эш шуның белән бетә дип әйтергә дә була инде. Ну, эшли башларга була. Бетә түгел, ә эшне башларга була.

Яхшы ятамы? Кысылганмы? Ничек? Бөтенесен. Вот. И э, хә, ни өчен болай э, бер иске ягын гына эшләдем мин? Э, обычно иске настройщиклар дип әйтик инде, гармон көйләүчеләр, алар э, иске мехка такта, фанер такта беркетеп астына өстенә э, шулай эшлиләр ә мин ни өчен болай калдырдым бу э, татар кешесе дип әйтим микән инде пөхтә чиста бит инде һәрвакыт хатын кыз э, тегендә монда уны вятканны тоже яратмый э, буның урынны күп алмый тиз генә алып э, урнаштырырга э, кечкенә квартира булса бигрәк тә балконнар тагылган була шуның өчен Бу э, коралны, бу коралны тиз генә алып кую, э, мәсәлән, э, 5 минут эчендә сүтеп аласың и кирәкле урынга тыгып куясың. Урынны да күп алмый, монда проблемасы да юк. Менә шушы ике эш әйбер, монда бүтән э, ни юк. проблема. Рәхмәт, туганнар, шушыны күрсәтер өчен, дуслар, халкым, милләттәшләр. Бәлкем кемгәдер файдасы тияр. Э, моны э, киләчәккә хатлар сериясеннән татарларга татарча э, дип инде үзебезчә сөйләп язып бүген куйдым. Ә конкретно көйләү триммер алып, моны белән тавыш көйләүне бер күрсәтермен әле Алла бирсә. Вот. Монда әле минем триммер белән эшлә эне. Монда бигрәк тә инде триммер белән эшләр өчен үзегез беләсез, кечкенә менә мондый калай кирәк була. Аны кыстырып куярга, ат нигенә, менә шулай телнең э, голосовой ну, астына дип әйтик инде вот аннан кырырга туры килә вот кырырга кыстырыр өчен мондый мины да кулланырга була мәсәлән пычакны да вот кечкенәрәк пычак кулланырга да була минем э, кечкенәрәк пычак та бар специально шул настройка вакытында кулланыр өчен, мәсәлән, менә монда кечкенә генә пычак, монда да, монда да бар. Вот, кечкенә генә. Ә аскы яктагы тавышларны гел-гел кубарып алмас өчен голосны. Менә мондый бик очлы дип әйтик инде, әйбәт ней. Э, без тотарга кирәк. Менә, менә болай әйтеп күтәрәсең, тоже астына шундый ук э, пычакны тыгасың. Вот. Шундый ук пычакны тыгасың. Или шушай безне тыгып калдырып, әкрен генә Краса. Кыру ике, ике төрле әйбер белән эшләнә. Мәсәлән, мондый очлы, очлы без белән дә эшкый, элеккеге мастерлар менә шулай очлы без белән дә, очлы без дип әйтим инде, инструмент белән дә кыралар. Әмма мин күбрәк триммер белән эшлим. Триммер бу без белән эш кырганда Менә монда эз кала, тавыш үзгәрә, конечно, тавыш э, бернинди сүз юк. Әмма минем э, менә бу пластина тигез бөгелсен, бөтен площадь тигез бөгелсен өчен э, именно менә бу өчен ил или э, менә бу урынын тигез итеп кырырга тырышам. Триммер белән хәзерге вакытта кораллар бар. Яхшы итеп, мотор итеп, э, һәрбер э, планканы һәрбер кусогын, кисәген вот, э, эшләргә мөмкинлек бар хәзерге көндә. Моның белән дә бернинди проблема юк. Телләрне э, кайбер мастерлар э, э, не, маш, э, нидән салдырмыйча да эшләргә мөмкин. Э, гармуннан. Менә булай итеп, Прибор белән, э, прибор түгел инде, менә бу э, электрик эш белән кайырып, кертеп, кайырып талаучылар бар. Ну, мин алай эшләгәнем юк, э, бик сирәк кулланам. Корал бар. Мондый корал бар. Баслар өчен менә киңрәге бар. Аның башы кәкере күрәсез. И специально анда бик вак кына электрик эше дә бар. Менә ә, бу ягында менә. Күрәсез, тыккач, э, баслар менә ул инде астагы Э, сул як э, резонаторларда аларда голосовой э, ниләр менә голослары пластинкалары бик грубый бик зурлар аларны кул белән былай гына тартып чыгара алмыйсың әгәр дә резонатор алынмаган булса урынында көйләр өчен именно шушылай шушы корал белән чыгарып и насечка ясап тавышны көйлисең менә ике ней Кенә түгел инде, монда өчәү, дүртәү. Кирәк вакытта менә бу безне дә кулланам мин. Вот. Э, әгәр дә кырларын тия, тия торган булса менә бу э, волослар. Әз генә надфил белән, ювелирный надфил белән төзәтеп куясың. Э, кырыена мин инде бик аккуратно керәм, потому что бик качагында кирәк булса, сынган, э, сынган кусковойларны инде целиком алыштырып та була. Э, әгәр дә бу э, телләр белорус гармуннарының күбрәк сынган очраклары телләрнең очраклары э, очрый. Вот, э, кусковой алыштырасың. Ә менә цельнопланочный булганда Именно менә бу телләрне алыштырыр өчен специально вытачивать итеп дип әйтим инде, шул триммер белән моны кырып, алып, заклепкаларын сүтеп, матур итеп көйләргә туры килә. Аны Казанда эшләүчеләр сирәк. Мин үзем берничә тапкыр гына алыштырганым булды. Шуның өчен бүгенге көндә аны күрсәтергә әзер түгел. Рәхмәт, дуслар, туганнар, халкым, исәнлек, саулык телим сезгә.